ahee ndza mi amukela eka yin'wana documentary eka munghana lonene fm makombandlela mina ni jara mihlengo mafosi tribe by force ndzi ba mandla ka wena temzana reloaded loko ni lumbe nkarhi ku va hi phamela vayingiseri documentary tlhela ni khensa wena muyingiseri loko u endle nkarhi wa ku va u yingisela emadyambyini ya siku ra namuntlha tsundzuka muyingiseri leswaku n'hweti ya mudyaxihi i n'hweti leyi ku tlangeriwaka vatirhi hinkwavo eafrika-dzonga lemuka nakambe leswaku dokumentary leyi sweswi yi nga ku tlangeni eka xiyanimoya u nga tlhela u ya langutisa eka youtube channel ya munghana lonene fm sweswi yi ta tlhela yi tlanga nakambe eka sabc plus hi ra vumbirhi hi awara ya 12 na nhlekani ku fika awara ya n'we ni le ka dtt channel 8 ntirho wu chava mavoko leyi i dokumentari ya n'hweti ya vatirhi eka munghana lonene fm A hi languteni leswaku eka documentary leyi hi ya hlangana na yini. Ntirho wa phorisa mintirho ya vavasati because wansati a nge swi koti ku landza xigevenga xa dangerous a ya fika a xi kuma a xi teka a vuya na xona. Ni vulavula na Lorraine la i tirhela a Giyani Fire Station ni tirhela ku sukela hi 2018 ku fikela lembe leriwa a ni navela ku ringeta swilo swa different leswi vanhu va swi chavaka. Ku na vavanuna va ku hlaya lomu tiphrizini hi ku hambana-hambana ka tona va nga fambisiwa hikwalaho ka mintirho ya mina. Ivi na mina hi nexe ni ye ni tibyelini ku ni ye ku tirheni, xin'wana na xin'wana xi ni nga ta hlangana na xona xi ta va xi ri phati ya ko kwalaya ntirhweni, no fene ni vona ku ni endlisa ku yini. Hayi wena na wu tsakela swinene, a wu ni a wu ni tikeli hi ku i ntirho lowu ni nga ni nga lo tibyela ku ni fanekele ni wu tirha hi ku tiyimisela. Ku na mintirho yo karhi leyi vayingiseri va twaka onge a yi nga fanelangi ku va yi tirhiwa hi vaxisati. mina hi mina davis makhuvela ni muakatiko wa kwala ka nkuzana mina leswi a ni lava ku swi zama ku swi hlamuseta laha ni vulavula hi mhaka ya ku vavasati a va nga fanelangi ku tirha mintirho leyo tika swo fana like na vusocha a byi fanelangi va ka mhani because laha ku tirha matimba n'wansati a nge swi koti ku ba munhu hi mpama and then after that ku ri n'wanuna se na yin'wani mintirho like ya vublidara ku blidara ntirho wun'wana lowu vavaka ngopfu um eh, n'wansati a nge swi koti ku tlakula xitina kumbe ku mikisa ridaka a tlhe a chocha tibara hikuva ku swilo leswiwani i ntirho wun'wana wu tika ngopfu swo fana na mintirho yin'wana yo fana na ku layichela titiraka leti vavasati va nge swi koti a nge yi layichi tiraka n'wansati vavasati va lava mintirho ya vona ya special like ku ti swekela emitini ku ti famba va ti kukulela emajarateni va ti kombelela mintirho ya soft va ti xavisela va ti endlela mabindzu ma vona va ti dyela swona ahe hi mina vosimo sindove ni muakatiko wa kwala ka guzana um eh, ku na mintirho leyi nga kona kumbe leyi nga le ku humeleleni ni vona nga ri a yi fanelangi for vanhu va sati kumbe va ka manana kumbe va mhana hina eh, ku na mintirho leyi mintirho yo tirhisa swipedi na swiyiniyini swo celacela um eh, a swi fiti va ka manana swo yelana na sweswo mintirho ya va ka manana i mintirho ya ti-admin admin hi vula swe le tihofisini um hi swo mintirho leyi nga fihlaka manana mintirho yi le mavhengeleni ya maxopo emavhengele ma swimbalo kumbe mavhengele ya swakudya vamanana va tshikeleleka loko va tirha tikontirakeni eh, ka swo fana na swona sweswiyana sweswiyana vamanana kahle kahle mintirho ya vona i mintirho leyi nga olova hikuva manana phela va twa ku va va ku hindza hina vamanana hikwala ka hina hi nga kona kwala hi nga kona hi mhaka ya vamanana se vito ra le kondiraka ni vona nga ri a yi fit for vamanana vito ra mina hi mina mathevula winston e mintirho leyi vavasati va fanekelaka va nga yi tirhi i mintirho yo fana na ya vusocha vuphorisa na ya vubildara leswa swa ku aka aka swin'wanyana i ku va fanekele va nga khomakhomi swa swipedi va khurhela khurhela hi mina o nyika mavasa Mina ni vona ingaku eyi mintirho leyi hina vavasati hi yi kumaka masiku lawa a hi yona ya vava he ntirho wa piki na foxolo i ri n'wansati i pfuva daka na concrete na hinkwaswo ku cela ti-toilet a hi swa hina vavasati ku ku ku khandziya a henhla i penda vavasati a hi swa hina loko no wa ni tshoveka ke. ene loko ni ni heta ku cela piki mi la ta vula ku na ha ta bebula haki hi ku ni ta va se ni karhele xisuti lexi a xi nga ha swi koti ku rhwala n'wana la nga ndzeni se mintirho yin'wanyana a yi hi faneli a yi pfumeli kahle kahle a yo ka yi nga hi faneli yo ka yi nga pfumeli ku va yi tirhiwa hina vavasati ya tika hambi ku ri ku hlantswa timovha a khawaxi naswona i ku yima nkarhi wo leha ku ri n'wansati a swi fanelangi swi endla sweswo Ku na vavasati lava nga khomanyari hi timhondzo eAfrika-Dzonga lava tirhaka eka mintirho leyi langutekaka onge a yi fanele yi tirhiwa hi vavanuna ntsena. Hi vile na nkateko wo burisana na vona. Okay, vito hi mina Busisiwe Gala ni huma ka Mdavula a Tlangelani. Eh ni mutirhi wa la ka SABC a Pulukwani ni technician. laha ka sabc hi vitana sabc limpopo khombo laha ku nga na ti-station tinharhu so ni va ni ri technician ka ti-station teto ti ri tinharhu ku nga phalaphala thovela na munghana lonene f m um ni sungule ku tirha sabc swi na malembe nyana ni kha ni tirha laha ka sabc swi nga kha swi fika voma five six years ni kha ni tirha laha ka sabc loko ni ku technician va hi vitana ti-technical operator un'wana a nga ku sound engineer career leyi ya vutechnician mi yi hlawurise ku yini career leyiwani yi hlawule na ha ri xikolweni hikuva ni kha ni rhandza radio ku yingisela mara se ni va na interest ka leswi humelelaka behind the scene ivi ni sungula ku lavisisa lavisisa kahle kahle ku sweswi leswi ya moyeni ku endleka ku vanhu va ze va ya moyeni hi va twa ka radio swi endlekisa ku yini ivi ni researcha ni kuma ku okay loko endle sound engineering u kota ku tirha mara na loko ni languta kwalaya ni kuma ku ntirho lowu vanhu tirhiwa swinene hi vavanuna hi la se u nga ni nyika interest kona ku mo na mina ni nghene hi ku sweswi ni swi ni tsakisaka loko ni swi vona va kha va endla ivi ni kuma ku wu tirhiwa swinene hi vavanuna ivi na mina ni ku ha ni lava ku tikombisa ku as n'wansati ni ta swi kota ku swi tirha swilo leswiwani a hi swilo leswi swi tsandzaka ivi ni ya xikolweni xikolweni ni pasa ku heta loko ku huma xikolweni ku huma ti-post ka s a b c va ku va lava ti-intern ta ti-technician ni apulayini famba process yaleyo ya ti-interview after interview va ni fowunela ni ta ni ta tirha ni sungule ni tirha ni ri intern ni va freelancer until la se ni nga va permanent byelani mina ntirho wa n'wina tanihi technician wa siku na siku laha sabc hi wihi so ntirho lowu va ku va kha hi wu tirha la ka sabc as a technician sweswi ni nga vula ku hi ti-sound engineer so ti-sound engineer ti hambana hi ku ya hi ku hi tirha kwihi so loko hina hi wu tirhaka la ka sabc hi va hi kha hi tirhana na ku recorda ti-pre recorded record i program swo fana na vo mina hi mina ti-advert tete mi titwaku ka radio vafundhisi nkarhi wun'wana sweswo tanihi hi va hi kha hi rhekhoda ti-program letiya and then hi va hi kha hi endla na ti-outside broadcast hi swi vitana ti-o b outside broadcast hi loko va ku munghana lolene namuntlha ya famba mi ta va twa va ta va kha va haxa va ri a tsanini va ta va haxa va ri a giyani hi va hi kha hi famba na vona hi fika hi va connect-a loko hi ri le handle ku kota ku n'wina mi nga kaya still mi va twa amoyeni va haxa ti-program ta vona as if va le studio ya so ka mintirho leyi endlaku na nongonoko wa empfuxelelweni lowu va va vutaka ku empfuxelelweni hi ya kwini kwini hi ya ka mavambe hi ya kwini kekerekeni kwini kwini loko n'wina mi ri kaya mi kha mi yingisela empfuxelelweni leswi a mi swi twaku swi va swi swi swi endliwa hina ku n'wina mi swi twa na hi ku hi connectaku hi connecta sound and everything ivi hi kota ku swi yisa amoyeni loko mi swi twa swi pfa swi yi beda ku va ku ri hina kwalaya hi kha hi lwa na swona hi pfuka na swona hi ku n'wina vayingiseri mi ze mi swi kuma swi ri clear amoyeni tanihi technician hi tihi tin'wana ti-project mi ti endlaka leti mi tinyungubyisaka hi tona and then ti-project tin'wana futi futi leti hi ti endlaka yo fana na xitsonga music awards xitsonga music awards it's one of our biggest project laha ka sabc as the technician se ni ve involved swinene ngopfu ka yona music awards na yona loko mi kha mi va twa ka radio kha ku mi wini i mani mani ku ka ku endliwa sweswiya na ti-activation ti ta hi famba ku kha ku endliwa before xitsonga xi va kona um i mean ti-awards ti va kona ku va ku ri hina hi kha hi endla ku amoyeni mi va twa loko kha ku exi timindzo ta xitsonga ta va kha ti haxa kwihi kwihi michongolweni hala loko mi ze mi va twa vabuti mafosi va kha va haxa laya ku va ku ri hina hi va ku hi va connectini a ku na ku va famba hina hi nga ri kona loko vo famba hina hi nga ri kona swa n'wina a mi nge va twi amoyeni Vusisiwe Gala ku na leswi a ti navelelaka swona eka siku ra mundzuku tanihi technician ya xisati. Ku navela ka mina as technician ya xisati kambe kambe i ku ni nga tikuma siku rin'wana mina ni ri murhangeri wa ti-technician hinkwato ti nga va ta S_A_B_C la Polokwane kumbe S_A_B_C hinkwayo cause hi na varhangeri lava kumekaka va Auckland Park lava langutaka ti-technician ta ti-region hinkwato as hi swi tiva ku S_A_B_C yi kona ka ti-province hinkwato.

so ti-opportunities ta hina vhele ti tele so mara xikulukumba lexi mina ni xi navelaka i ku tikuma ni ri manejara ka siku rin'wana ni kombela mi tsundzuxa vaxisati lava nga na ku chava ku nghena eka mintirho leyi nga taleriwa hi vaxinuna eka vanhu va xisati lava va chavaku ti-challenge ka mintirho leyi nga kona ya maybe a hi ngo ku driver mabazi ku aka swa vubuildara ku va maphorisa bcause ni le xiphoriseni a swi tiva ku ku tale ngopfu vanhu va xinuna mina ni ka munhu yaloye a ku na nchumu as long as u ri munhu na wena a ku na nchumu lexi nga ku hlulaka xikulukumba i ku mihleketo ya wena yi veke ka xixexo ku lexi na mina ni ta xi kota i ku tibyela xin'wana na xin'wana i ku tibyela ku lexi ni ta xi kota na hina loko hi fika kwala mintirhweni a hi ngo tiva hinkwaswo loko hi fika va hi komba xibazana loko hi fanele u driver a ni chuha na mina ni ku ni nge dyi koti mara sweswiwani hambi vo famba u ya durban hi xibazana na swi kota ku driver hi ku i sweswi ni nga tibyela ku yini leswi ni ta swi kota a ku na linche xi nga ni tsandzaka so ka munhu un'wana na un'wana u nga n'wi byela ku a ku na nchumu na wun'we la misaveni lowu nga ku tsandzaka as long as wena u tibyela wena n'winyi u tlhela u tinyiketela hi ku tibyela ntsena u fanele tlhela u tinyiketela u tirha hi matimba and then u ta kota swin'wana na swin'wana loyi i dlenda mathevula u tirha tanihi fokisi kwala eafrika-dzonga malavisiselo yakwe ya milandzu ya xiyimo xa le henhla ya n'wi winise masagwadi yo talatala ahee vayingiseri va munghana lonene vito ra mina hi mina sergeant mathevula glenda ni tirha exiphoriseni ni karhi ni tirha la ezanin eka yuniti leyi vitaniwaka family violence child protection and sexual offences unit hi karhi hi tirha hi ti-case ta ti-gender based violence leti hlayaka rape sexual assault um, assault g b h eka vana ti-missing person na ti-abuse hinkwato leti fambelaka na ntirho wa hina eka yuniti leyi um ni joyine xiphorisa hi 2006 hi july um loko ni joyina xiphorisa A ku nga ri timhaka ta ku a ni nga si za ni twisa nchumu hi xiphorisa. Um, ni te ri loko ni tshamile vo mana mehe va ni fowunela va ni byela ku n'wana mehe ku na tiposo exiphoriseni va lava vanhu aplayela hi loko ni ya ni ya aplaya va ni vitana exiphoriseni a ku nga ri timhaka ta ku ri ni tsakisa hi yini exiphoriseni a ko va mhaka ya ku ri va mhana mehe a ku ri munhu loyi a rhandza ku yingisela munghana lonene Uh, loko ni tirhi loko ni joyine xiphorisa ni ve ni tirhela uh, xiphoriseni xa le giyani laha ni nga transferiwa ni ya tirhela e, elitsitele loko ni ri litsitele a ni rhandza ku pfula ti-case ta ti-rape na ta ti-domestic violence loko va tile vavasati va ri karhi va rila a ni rhandza ku pfula laha swi nga endla ku ri ni hetelela ni developa um eh, Ku tsakela ku lava ku tiva ku ri ti-case leti loko ti furiwile ku humelelani hi tona ku ri ti helela kwini ivi hi laha ni nga hetelela ni decide ku ri ha-e ku na unit leyi va ngo hi yona FCS yi tirhaka hi swoho ku ya fika emasunguleni ku fika emakumu se ni hetelela ni tsakela ku ku va ni tikuma ni karhi ni tirha ka yona ni apulayela ku ta tirha ka yona. Swa olova ku tirha hi milandzu ya vapfinyi na ku va vana va pfa va biwa. swi olova ku fika kwini heyi um a swi olovi swa tika swinene ni vulavula sweswi ni karhi ni vulavula na n'wina eka weekend leyi ni humaka ka yona a ni nga ri kahle a ni ri na case ya n'wana lontsongo loyi a nga biwa swinene hi tihanyi hi step father xa yehe ni ti ri loko ni ya ku n'wi voneni exibedhlele ni fike ni tsandzeke ku tikhoma ni twe ku vava swinene ni vona ku ri n'wana wa mehe a nga tlela laha mubedweni ni tikume ni hundzuluka ku ri n'wana loyi a nga ni voni ni humesanyana mihloti ni jika ni va strong for yehe ni tibyela ku mo n'wana loyi a nga swi voni ku ri ni vavisekile amoyeni um eh, ta vavisa ti-case leti hina hi tirhaka hi tona ta vavisana swinene ene nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri mina ni na vana ni fanele ni muka ni ya kaya ni na vana lavatsongo loko ni fika kaya vana lavaya va lava attention ya mina a mutini papa voho na voho u lava attention ya mina u kuma ku ri ni vuya kaya ni nga ri kahle ni fanele ni fika ni tshama a movheni ni ti yingisela ku sungula ni sungula ni ti adjust ku ri loko ni ya ni ya nghena ndlwini ni va ni ri kahle a swi olovi ku tirha ka unit leyi swa vava swinene swi lava mbilu ya ku leha ene swi lava u ri na passion ene u va u tiyimiserile handle ka swona u nge lunghi nkarhi wun'wanyani ni fa ni I broke down. ni swi twa ku ri hayi a na ha swi koti mara loko ni hleketa ku ri kambe loko ni famba ni sukela vanhu lava xanisiwaka emoyeni ni tshika ni lan'wa ni ku ri swa ni vavisa ku ya humelela yini ka mundzuku hi vona ni tiyisa hi ku ni tibyela ku hayi mo ni ya mahlweni ni karhi ni tiya loko ni karhi ni kuma support eka vurhangeri bya mina ni kuma support ka ti-colleagues ta mehe na le ka family ya mina swi endla ku ri ni ya ni karhi ni tiya swinene na le ka community community ya ni sapota swinene ni tirhisana na vona kahle ngopfu va ni sapota swi endla ku ri ni kuma matimba ya ku ni ya mahlweni ni karhi ni tiya mara ti-case ta hina ta traumatizer u luza swilo swa ku tala ku ri na loko u ri kaya a ku na nchumu swa ku ri hinkwaswo ho endla hi ku hi fanele hi ya mahlweni na vutomi mara swa tika swa tika swinene ngopfu tikhese leti mi nga tirha hi tona ti famba njhani ku sukela ku ti pfuriwini ku ya fika makumu um ku sukela ni tirha ka this unit hi 2009 ni ve ni va na ti-case ta ku tala leti ti nga humelela ni nga ti lavisisa ku suka emasunguleni ku ya fikela ti ya ti ya va ready for court ti famba court then ti hetelela ti va ti gwevile E, ku na vavanuna va ku hlaya lomu tiprison hi ku hambanahambana ka tona va nga fambisiwa hikwalaho ka mintirho ya mina se swa le ntirhweni na swa le kaya ma kota ku swi ringananisa um swi karhi swi tika muhaxi mara na ringeta hi tindlela hinkwato ku ri loko ni ri ekaya ni va mhani ni endla ti-duties hinkwato ta vumhani ehenhleni ka vana va mina leswi ni nga tibyela swona tibyela ku ri child protection yi sungula le ekaya. Ku hava ku ri ni ta ya ni ya pfuna vana va le handle ni karhi ni tsandzeka ku pfuna vana va mehe. Se vana va mehe leswi ni va pfunisaka swona na va le handle ni va pfunisa sweswo and ni va ni karhi ni va komba rirhandzu leri na vana va mehe ni va kombaka rona. Se hi ndlela yaleyo swi endla ku ri. swilo swa mehe swi kota ku balansa ni kota ku ri ni langutisa ku okay loko n'wana wa mehe a nga pfukanga ni tsutsuma ni n'wi yisa exibedhlele ni ta kota ku ri loko se ni ya ku tirheni ni ta tirha miehleketo ya mina yi ri kahle hi mhaka ku ri a ni siyanga n'wana loyi a nga ku vabyeni le ndzhaku mara loko no famba ni siya n'wana a nga pfukanga ni ya ku tirheni ni saver yini purpose ya ko i yini ma swi twisisa muhaxi swi ta va swi vula ku yini ni tsandzeka ku hlayisa vana va mehe se lava va nga ri ku va mina vona ta kota ku va hlayisa na vadyuhari loko va tshuka va hlangana na timhangu ta ku pfinyiwa swa olova ku va va vulavula na n'wina hi mhaka leyi swa va tikela ku va va vulavula na hina muhaxi hi timhaka ta masangu swa tika swinene swi va swi karhi swi va tikela u kuma ku ri va khoma hi tingana mara loko hi karhi hi vulavula na vona ku ya mahlweni hi va kombisa ku ri kokwani n'wina mina xidyoho Munhu luya a nga na xidyoho hi luya hi ku a nga na vumunhu. A nga deserve ku va a tikuma a karhi a tshama a xikarhi ka vanhu ku hi yehe a nga violate ti-rights ta n'wehe. So loko hi karhi hi va khutaza hi ndlela yaleyo va hetelela va swi twisisa then kuma ku se va vulavula hambi sweswi u kuma ku va chavanyana kuma ku marito ya koho ma kumela ndzimini mara va hetelela va open va hi byela ku ri swi endlise ku yini ku ri hi kota ku lavusa minandzu ya voho ku fika emakumu. Surgeon, Ha mi hoyozela eka masagwadi hinkwawo lama mi nga wa wina tanihi phorisa. Hi kombela mi hi tshweta ta masagwadi lawa. Ni nghene exiphoriseni hi 2006 ivi ni ta ka family violence unit hi 2009 ki sukela ni ri ka family violence hi 2009 ni ve hi 2011 ni kuma award ya certificate of hard work kusuka eka SAPS Women's Network a na ha ri constable kwala ka FCS hi 2011 ni vuye ni ya kuma provincial um, token of appreciation ya outstanding performance then hi um, 2011 ni tlhela ni ya kuma the national certificate xa token of appreciation na yona ku ri ya outstanding performance hi 2016 and 2017 ni ve ni kuma award ya best detective of the year provincial kwala limpopo 2018 ni ve ni ya va second runner up a national ka ti-national excellence awards ya uh, ka category ya bo detective as well then hi 2023 ni ve ni kuma another award ya uh, best fcs unit investigator of the year then uh, 2024 ku nga lembe leri ni ya ni ya kuma um, the ministers award heyi ya hakunene leswinene swa tirheriwa i masagwadi ya munhu wun'we hinkwawo lawa a mi ni pambu leri rin'we maraki a hi humeni ka swona a hi kongomele tindhawini ta le giyani laha hi kumaka wa ka manana loyi a nga khoma nyari hi timhondzo na yena loyi i muchayeri wa thekisi hi mina dolens chavalala ni tshama ka xikukwani ni driver taxi ya kusuka a giyani yi ya ka xikukwani na mavalani tlhela ni driver kusuka a giyani ni ya ka mbon'wani mbatlu xivulani n'wadzekudzeku ku nga va ku ri yini lexi nga mi endla ku mi ze mi hlawula ntirho wa ku chayela thekisi lexi nga ni endla ku ni hlawula ku tikuma ni ri karhi ni driver papa mina i n'waswibazani so ku na vatirhi lava va va hi pfunaka kwalaha kaya se ni tikume ni ri na ku navela ku loko vatirhi va chayisa a ni hamba ni va heleketa hi xibazani ni vuya na xibazani ku fika laha na mina ni nga swi vona ku loko no ti nyiketela ni nga va na vuswikoti bya ku va ni kota ku tirha ni pfuna papa ku va ni karhi ni fambisa business ra vona so swo swi nga endla ku namuntlha ni tikuma ni ri a ku dirayivheni ma pfa mi hlangana na ku chavisiwa hikuva vanhu va vona kumbe muchayeri wa xisati ya sweswo hi xitalo ha hlangana na swona um ni tsundzuka siku rin'wanyani ntirho wa hina loko na ha kombisile ku ntirho wa ku tirha hi ku tiyimisela a ku dyiwi mikhekhe ka wu butiwa nkarhi wun'wana na pfuka hi vo ma-11 ni fanele ni ya ku bukeni ivi ni tsundzuka siku rin'wanyani loko ni karhi ni tirhela ka yin'we ya tindhawu teti a ni tirha ka tona ni te ni fika endhawini yo karhi ni kuma vavanuna van'wana vanharhu loko va ni yimisa ni yeni a yima le ko tani a ni ku a mi swigevenga na a ku a hi swigevenga hi se se hi ya joni hi ya xava movha se mara ni lava ku vula ku ri kona ti-risk ti kona mara ku ya hi laha ni tirha kona ti-challenge leti ni hlanganaka na tona ka vanhu va xisati a ni se tshama ni hlangana na ti-problem lava ni hlanganaka na ti-problem na vona i vanhu va xinuna um vanhu va xinuna va tala ngopfu khandziya va nwe byala mi kuma ku van'wana a va swi lavi ku ku hakela tanihiloko na ha kombisini ku ntirho nge wu tirhi hi kan'we a ni va layicha van'wani va nga hakeli ni nga swi voni ku a va hakelangi ku fika laha ni nga ze ni pfuleka matihlo ni swi vona ku vanhu lava a va ni tirhisi kahle nkarhi wun'wani va nwa va chela mabodhlele hikwalaha nkarhi wun'wani loko ri ku fambeni va ku yima hi laha ku ta ti rhuma nkarhi wun'wani loko u hundza la ku nga na thavhene va ku yima hi ya xava a thavhene se leswi ni nga vuya ni kota ku va manager hi xiswona i ku va a ni lwi na vona mara i ku va ni nga endli leswi va ni byelaka swona ni tlhela ni va hlamusela ku nawu wa association ya hina a wu pfumeli ni nge endli ni tsakisa n'wina ku ta tikeriwa mina mindzuku se ni tirha hi nawu mi kuma nkarhi wun'wani wa khandziyisa van'wani va tinwele madleke ya vona hi khandziyisa vamhana hina vakokwana wa hina va papa wa hina lavakulu ka hina mi kuma ku va famba va karhi va rhuketela ndlela leyi hinkwayo se nkarhi wun'wana loko se kuma ku se va rhuketela na swi kota ku ni yima ni kombela ku kumbe ni mi chicha kumbe hi ya mahlweni na because leswi se mi swi endlisaka swona a swa ha kombi hloniphi movha leyi a ku khandziya n'wina mi ri n'wexe ku khandziye vanhu hinkwavo se ni kombela ku um ni fambiseni kahle na mina moya wa mina wu va wu ri kahle ku hi kota ku fikisana hi hlayisekile tanihi muchayeri wa thekisi wa xisati dolens na yena u na leswi a lavaka ku swi fikelela laha ni tsakelaka ku lava ku ta tikuma ni fikelele kona tanihi ku a ni ma swi vona ku loko munhu a ri tirhweni nkarhi na malembe swi le ku fambeni ende ni hlawule wona ntirho lowu ku tirha ka wona ku navela ka mina i ku va na mina ni tikuma ni ri ownara se na mina ni karhi ni tirheliwa hi van'wanyana ku fana na mina ni nga ku tirheleni ka mutswari ya hakunene ntirho wo chava mavoko a hi languteni xihungi makhovele loyi i wa xisati loyi a tirhaka hi ku vekela ti-tiles mina hi mina xongi ni huma ka mbokota then nda lava xitandi laha ka bungeni hi 2012 ni sungule ku vekela ti-tiles hi 2011 ka ni tirha na bosiduwele mahlukuzi vakantuli ni lo hlangana na vopatwini va khome michini ivi ni ku xi lexi tirha yini va ku xi tirha ku tshama ti-tiles ivi va ka mina va ku ni ku ni kombele ntirho va ku mi ta wu kota na ni ku e ni ta wu kota se ivi bosidwele swi fikela va nga vuya va sungula ku ti va ka va nga pfuki ivi va vuya va lova hi twenty hi twenty thirteen loko va lova hi twenty thirteen na kha hi tirha kun'wanyana kwala ka chavani se va vuya va vona ntirho wa mina wu ri kahle kwalaya kha hi tirha kona ivi va ta va ta ni va ni kombela ku ni ta ni ta hetisa loko va ni kombela ku ni ta ni ta hetisa ivi ni vuya ni ya ni ya hetisa ntirho luwa se ivi kusuka kwalano ni khale bya mi va ni xavela michini ivi se ni sungula ku hamba ni va ni ndlela ti-business card joni ivi ni hamba ni sungula ku hamba ni ti tirha vanhu va hamba va ni foyinela ni ta swi famba ka ni ta ma rhandza maphepha lomuya mapatwini loko ni ta ma rhandza maphepha lomuya mapatwini vanhu va tsakela ti-number ti va teka ti-number foni va kha ni ku Xikwembu mi ta xi suka ka mali muni xi ya ka mali muni. xongi a ngo tirha ntirho lowu hikwalaho ka xiyimo u wa wu tsakela hi mbilu na moya hayi wena na wu tsakela swinene a wu ni a wu ni tikeli ku i ntirho lowu ni nga ni nga ha lo tibyela ku ni fanekele ni wu tirha hi ku tiyimisela tanihiloko u na munhu loyi a nga ni siyela wo a hundze emisaveni ni hleketa loko a lova ni siku leri ni nga na n'wi pfuxela ro exibedhlele hi mhaka ku a a hi kolotana mali yin'wanyana a fikaka ka mina a ta tirhela laha ku nga heriki se ni twa ni va na challenge hi ku i ntirho lowu ni nga siyiwa hi munhu loyi a nga a nga ni siya a nga a nga hindza misaveni a ku ta sale tirha hi laha ku nga heriki hi van'wanyana vhele va vula va ku ntirho wa vavanuna mara mina n'winyi ni twa wu ri kahle ka mina hi ku na mintirho ya kala sweswiwani ka ha ri ku i ntirho wa n'wansati i ntirho wa n'wanuna ya ri ti-challenge ni hlangana to vhele loko ni ri ku tirheni mara hi ku munhu un'wana na un'wana faneke a hlangana challenge loko a ri ku tirheni xongi wo swi kota ku tihanyisa hi ntirho lowu i tidyela ntswamba na vulombe mm, swinene na kota ku tihanyisa na ndlela leyiwa loko yi makuweni hi yo humela ti-charles base loko ni sungula na tirha na milungu wa mina a ku ri one room se ni kota ku yi extenda yi fika laha and then na xo ku ya ha ta ya mahlweni yi faneke yi kula ku fika hi laha milorho ya mina yi nga kona va swi kota ku ti hanyisa swinene vanhu loko rixili va vulavula va sola va teka leti va teka letiya kambe xonge a swi n'wi endlanga leswaku a languta ndzhaku eka ntirho wa yena vanhu va hlupha munhu wa hlupha swinene loko munhu a kha a sweswi ni dyondze ku ku hava ntirho wa n'wanuna cause mintirho yi le ku kaleni munhu a endli swilo lexi a tsakisaka mbilu ya yena a nga tsakisi vanhu ku loko a hi loyi a hi ku tsakisa vanhu a hi ta ma mina loko ku ri mina a ni ta va ni nga ri ku tirheni especially hi ya hi ku ya kwalaya gangeni ri ni va voni kha ni tshama ka rona na loko vanhu va vo yingisela swa ku ma ni ri yini ma ni ri yini a ni ta va lavela ni nga ri ku tirheni mara a kha ni nyikiwa nhlohlotelo mhana mina va ku i nga yi hi vanhu endla leswi wena i lavaka swona ni tsakelaka swona ende hi mpela ni ni endle leswi ni lavaka swona ni tsakelaka swona munhu a nga a nga yi hi ku vanhu va ta ku yini a endli leswi yena a vona ku swa wa swi fikela loko ku ri ku yena swi n'wi karhati a yi loko a driver tiraka a nga vi na challenge yo karhi a endle leswi a swi lavaka na vavasati va maka tiyindlu sweswiwani xungi na yena ku na leswi a lavaka ku swi fikelela evuton'wini tanihiloko ku ri munhu loyi a vekelaka ti-tiles a ri wansati mina ni lava ku tivona ni kha ni fikelela kule ni kha ni vitaniwa ka tithandara ta mfumo ni tirha hi ku tanihi van'wanyana vavasati ni ni va na movha wa mina loyi ni nga ta va kha ni rhwala vatirhi va mina ni kha ni tisa ku antswa ka ngopfungopfu ka vavasati ni tisa ku antswa ku mintirho yi le ku kaleni swilo swi cinca na hina vavasati hi nga ha tekeriwi hansi hi tirha ku fika laha swilo swi nga ta va swi ri kahle hi tisa mimiti ya hina yi antswa na hina. vana vavanuna va nga hi tekeli advantage hikuva vavanuna va khora nkarhi wun'wanyana swo le ku raha mali se swi kahle ku munhu a tiyimayimela munhu a va a kha a tirha loko u ri wansati wa ha tshama hi mavoko a reds wena van'wani vavasati va le ku yimayimeni a hi twaneni xitori xa isabel hi mina isabel maleko kwala ka bungena nghwanyameni hi ntirho ni tirha ku endla tibridge sweswi mi ni vona ko kwala ni va ni kha ni ri ku tirheni ni tirhi na ti tirhela timexe na endla swilo swo tala na swi kota ni ri n'wansati ni te tani a ni chavi ntirho ni hi ku loko i chava i ta dya yini la south africa ku a ku na mintirho ni wo fane i khomokhoma ku at least vana va tlela va dyile ku ri vaxisati lava nga lo tshamela makaya hi ku ka va nga tsakeli ku tirha mintirho leyi nga taleriwa hi vaxinuna u nga va tsundzuxa yini okay ka vanhu lava nga tshama kaya like va tibyela ku mintirho leya yi tirhaka hi vanhu va xinuna va nga va nga yi tirhi eka vona nga va byela ku ntirho i ntirho as long ntirho lowu ku nyika mali u kota ku dya mhaka loko wa ha yimela lowu i tibyela ku maybe ni na qualification yo karhi ni ta tirha wona swi endlela swi ku teka twenty years nge se tirha eka mhani hinkwawo afrika-dzonga a hi tirheni hi tirhela vana va hina a hi phuxeni kwala hi kota ku phuxa kona hi nga tshami hi mavoko a hi mekeni sure ku ri loko ri xa ku ve na lexi hi xi endlaka ku at least vana va hina va kota ku va vakulu ya vavasati va khoma la ku hisaka tinyiko baloyi i it technician eka sabc vito ni tinyiko baloyi uh, ni huma tikweni leri tivekaka ku hi le salema uh, hansi ka le ka xikundu i saselamani loko ri helerini tiko uh mara ni ve ni rhurhela ka Malamulele kwala lokixini a Salema ka ha ri kaya nakona a ku zangi ku va na ku cinca na loko no va ni suka la ni nga kona sweswiwani ni ya ya na ya Salema tanihiloko ni kha ni ya kaya uh ni joyine SABC hi 2011 February tanihi mulunghisi wa tintambu leswi hi swi vulaka ku IT technician.

Ni ta ku yi entile ku na ku u nga va u kha u tirha hi tintambu ku lunghisa lunghisa nkarhi wun'wani ma swi twa loko mi kha mi yingisa Munghana Lonene va ku ri hi na problem ya vuthekiniki va va va kha va vulavula maybe va va ri na problem ya ku maybe ti-microphone ta vona kumbe tintambu ta vona kumbe a va koti ku connect-a na van'wanyani lava nga le ku haxeni va ri handle then va kota ku foyinelana na hina hi kota ku va lunghisela swona ku na ku u va u kha u tirhisa na u tirha hi ti-network-e. ku va ku u kha u tirha na na na hi ti-server hi ti-server minkarhi wo tala a wu talangi ku va u kha u ta a studio ku na ndhawu leyi hi vitanaka server room ti-server ti va ti ri laya u kota ku tirha na tona leswi swi endla ku ri hinkwayo information leyi va ku yi kha ya moyeni yi va yi kha yi storeka laya loko ku na xin'wana mi kuma ku xin'wana xi nga haxiwa lembe leri nga hela hi January kumbe leriya three years back four years back ni nga ha xi kumi swi te njhani mi tikuma mi kha mi ri I_T technician laha ku nga taleriwa hi vavanuna ka ntirho lowu hi tirhaka ka wona a swa ha fani na khale khale loko u fanele u tirha ntirho wa ku fana na wu technician a vana va tibyela ku i ntirho lowu endliwaka hi vavanuna ntsena mara ka namuntlha i ntirho lowu na vavasati va nga involved ka wona um mina i will say ku ri Ntirho lowu loko ni ze ni va interested ngopfu ka wona ni kule ka ndhawu leyi ni kuma ku kaya ni kurise papa mina a va ta ku byela ku ri a ku na ntirho wa n'wanuna a ku na ntirho wa n'wansati so xin'wana na xin'wanyana ha xi endla ene ni kule ni ku ni nga ri na va buti so loko hi kha hi tirha u kuma ku ni fanele ni tolovele ku endla ntirho wa mavoko and ni tolovele ku tirha ntirho lowu faneleke ku endliwaka hi vavanuna na lowu endliwaka hi vavasati for example a wu ta kuma ku va ni hlantswisa movha a kaya ene u kuma ku swo tala mi ta ku tshwaku movha a nge hlantswi n'wansati ku fanele ku hlantswa n'wanuna so mara a wu se ku papa hi vona va nga ni inspire na ku ni tikuma ni kha ni chuza career ya ku fana na ntirho lowuwani hi leswi a kuma ku loko va kha va vulavula na wena hi kona everyday a wu kuma ku u twisisa ku ri u nge tshami u relaxa u ku leswi swi fanele swi endla hi n'wanuna leswi fanele swi endla hi n'wansati ntirho i ntirho loko wena u wu tsakela wu khoma kahleni u va na na na passion ka wona and then u kota ku endla ene xin'wanyana challenge leyi nga va kona ka ku u kuma ku u tirha ka industry ya ku ntirho walowo i ntirho lowu nga talela hi vavanuna I remember loko ni sungula ku nghena ni joyina SABC a ka ha tele ngopfu vanhu lavakulukumba va ku i khale va kha va tirha la ene a va ri na believe yaleyo ya ku ri twisa ku ri loko u ri technician u fanele u va va n'wanuna u nge tirhi ntirho wolowo u ri n'wansati so a va ta ku undermine tanihi n'wansati loko u fanele u u lava ku endla ntirho va nga lavi na ku u va pfuna mara hi mhaka ku ri na passion ya leswi u swi endlaka u ringeta ku va hlamusela. u ringeta ku u va tshineta kusuhi na wena ku va kota ku swi twisisa ku swilo leswiwani a swi fanelanga swi endla hi n'wansati ntsena va hela se u kuma ku se vanhu valava hi vo se va lava ku hi ta ta va pfuna a va ha ri na mhaka na ku u n'wansati van'wani va ta ku byela ku u nge ti la ntirhweni n'wansati why i mbala tiburuku hi mhaka ku ntirho wa mina ni fanele ni tshama ni mbale tiburuku minkarhi yo tala n'wansati u fanele a mbala tirhoko swa ku fana na sweswiya. naswona se a va talele hi vukhale ngopfu a hi twini leswaku tinyiko u lava ku fikelela yini tanihi it technician eka nkarhi lowu taka uh, ka khara ya vutechnician kumbe ntaku ya it as a whole na tikuma siku rin'wana na mina ni ri na khampani ya mina a ni lavi ku tikuma ni kha ni tirhela khampani yin'wanyana kumbe government ku ya mahlweni na ta kuma mina ni kha ni owna khampani maybe a bigger khampani ya it leyi nga ta va yi kha yi va involved hi swi swa ku hambanahambana leswi nga under it swi nga under technology because technology swin'wanyana yi kula everyday so namuntlha leswi humelaka namuntlha a hi leswi a swi humelela tolo so na ta tikuma ni ri ka ni ri na khampani leyi nga ta va yi ri well known in south africa or overseas if needs be loyi i gavaza sesinyana u dumile swinene eka tiktok kambe vito rakwe ra mampela i tinyiko precious mangwana i resident engineer eka yin'wana ya tikhampani ta ti-construction loyi a nga lani i tinyiko precious mangwani eh, aka gabaza sisinyana wo tala van'wina ni xome ni tiva hi gabaza sisinyana eh, ni tswaleriwe a elim aka village ya le mpheni emavhendeni mi nga hlamali loko hi tiva ngopfu xivhenda hayi lo tswariwa ngopfu hi hanya ngopfu na mavhenda Ni rhandza ngopfu Mzawu swinene ni munhu wo tshama ni titsakerini hi yena Gavaza sisinyana waloye na tinyiko u tshamisa sweswiya swo tshama titsakerini um sweswiwani ni tirha as a resident engineer um ni sungule ku tirha last year as a resident engineer nkarhi lowun'wana a ni ri land surveyor um ntirho lowuwani wa resident engineer wu taleriwe ngopfu hi vavanuna a wu olovangi i ntirho lowu wu lavekaka ngopfu Nkarhi wo tala ka tikhampani to hambanahambana va lava ku ri vavanuna but eh, mina na kota ku ri ni swi handla hi ndlela ya kahle hi mhaka ya personality leyi ni nga na yona cause na personality leyi ya vavanuna that's why mi kuma ku ri ni le ka position leyi ya vu r e i yini xi nga ku hlohlota leswaku u hlawula ku va eka field ya engineering u ri wansati ni hlawule ku va ka field leyi ya hina ya engineering hi mhaka mali swa boha a ni twa nga ku um eh, loko u ve engineer u va um munhu wa timali munhu ta wena um that's why ni choose um engineering field but um xikulukumba lexi xi nga ni hlohlotela swinene i vamakwavo wa mina ku na vamakwavo van'wani va nga endla engineering um xikolo xi le ku va tirheleni swinene lexi a swa ku xikolo a xi ku tirheli a hi swin'wana hi swi twa hi n'wina but um mina xikolo ni vone xi kha xi va tirhela swinene and va ri ka engineering field so one of my sibling u endle town planning so ivi ni tibyela ku ri na mina ni lava ku va ka field ya fana na yena that's why ni decide ku ri ni lava ku endla eh, land surveying because hi tirha hi misava so ivi swi ni hlohlotela swinene ku ri hayi na mina ni nga va ka field leyiwani na mina ni nga fuma siku rin'wana ene vona hayi va le ku exceleni swinene ka ka ka engineering field as long as u tibyerini and u ri dedicated hayi swilo swi famba kahle so hi swona swikulukumba leswi swi nga ni hlohlotela swinene mara xikulukumba ngopfu a ku ri timhaka ta mali eminkarhini ya ku tala vavanuna a va la ku pfumela pfumela kahle ku va rhangeriwa hi vaxisati disadvantage ya ku va ka field ya mina or ka position leyi ni nga na ni nga ka yona as an r e laha ka ka khampani leyiwani i ku u kuma ku ri ni fanele ni ya sungula project um cause ntirho wa mina kahle kahle i ku ni inspecta ntirho lowu nga endliwa hi contractor ene u kuma ku ri i vavanuna lavakulukumba lava va nga ku rhanini ka project liya so loko ni fika va vona xinhwanyetani xi tsanana a ku ya va ya va a ri ya hina ya lowani and then later on loko se hi ri ku tirheni va realize ku ri eyi sesi lowu wa ni tlharihe ngopfu mani mara va kota ku ni tsan'wa vanhu va kha va languta age ya mina cause na ha ri ntsanani va languta na ximirhani ku ri halowani a nge koti ku tirha na yena but ntiyiso i ku ku tsan'wa ha tsan'wiwa mara loko se hi kha hi tirha swin'we a fieldini a swa ha ri easy ku ri ni tsan'weka cause ni munhu un'wana na personality yin'wana ya strong ya powerful ngopfu asayitini a ni chavi vavanuna ni dila na vona man to man engineering yi nga va na nseketelo wo antswa hi ndlela yini eka vaxisati hi ku twisisa ka mina ni twisisa ku ri um engineering industry yi nga va into a better support hi ndlela leyiwani um vavasati va disadvantaged swinene ka field ya hina ku tlula vavanuna um the same way vavanuna or vanhu lava va ownaku tikhampani va hleketaka ku ri vavanuna hi vona va ri voxe va nga kotaku ku endla swilo swo karhi ka industry ya hina is the same way na vavasati va fanelaka ku tekiwa xisweswo a va hi treat ku ringana vavasati na vavanuna va va nyika chance loko vo va nyika a fair chance ya ku tiprova ni twisisa ku ri hina as vavasati na hina hi nga ya kule cause loko ho cheka ka statistics u kuma ku ri engineering field yi tele ngopfu vavanuna ene lava va nga humelela ngopfu i vavanuna why vavasati ku nga vi wona na vona va nyikiwaku chance na hina hi va ka ka statistics xa hina xi va henhla va ku vavasati ka engineering va le ku humeleleni swinene so a ni fila ku ri e hi nga nyikiwa chance hi ndlela yaleyo hi kota ku tibethela na hina hi tiprova ku ri na hina we can be more than vavanuna na hina ha swi kota swilo swo karhi ka engineering ku tlula vavanuna i swilo leswi mina ni swi navelaka Lawrence Kwakwa u lava laha ku nga ku pfurheni ka malangavi a fika a matima avuxeni mi vulavula na loreni sikwakwa from fire station giyani i've been working here from 2018 up until now a ni navela ku ringeta swilo swa different leswi vanhu va swi chavaka cause ni hlangana na ti-accident to tala laha patwini and then ni kuma ku vanhu a va fiki fast na ku um hi busy hi le ku chekeni ka ku tekeni ka ti-picture than ku yi fowunela vanhu se mina ni enjoya ku ni pfuna community ku vanhu va kota ku va safe vamanana lava na ku tikarhata ka vona eka mintirho leyi va yi tirhaka mintlhontlho yi ta tshama yi ri kona a ti-challenges e hi ha hlangana na tona but hi kota ku dyelana na tona as we work as a team um laha station xa hina Hi tirha swin'we. A ni zanga ni kuma nsati un'wana a ku yena u tsandzeke ku endla swin'wana hi mhaka ya ku hi ye n'wansati. Hi va yi tiyimiserile ku tirha ntirho lowu hi wu tirhaka. Ku va a ta kota ku pfuna vanhu lava nga humelela hi nghozi, Lorraine loko a fika eka xivandlela lexi ku nga endleka nghozi, u teka ku chava a ku veka le a sungula ku tirha ntirho mina as a person loko ni fika a sinini ni fane ni make sure na ni ku ni va calm ni kota ku pfuna munhu loyi a nga vaviseka afterwards mina ni ta kota ku pfuneka ku na vanhu lava yi kota ku vulavula na vona ku at least yi kota ku va yi ri right loko yi vona vanhu va ku tala va humelerini evuton'wini a swi ngo va olovela eka riendzo ra vona a va hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana Ho ti-challenge ti kona hi ku a ko tala loko munhu a kha a tirha mintirho yo fana le a daka hi ku na laha daka ri va kha ri mikisiwa hi ko tala laha ku va ku na ku jaja ku swilo leswi a swi fanele swi tirha hi n'wanuna um swiphiqo leswi hi hlanganaka na swoho laha ntirhweni i timhaka ta ti-emotional stress ti-case ta hina ta onha miehleketo um ku va hi kota ku va hi ri kahle laha xiphoriseni ku na ti-service leti hi ti kumaka kusuka ka ti-psychologist ta hina na unit leyi va ngo ya ehw employee health and welfare hi yoho yi kotaka ku hi pfuna va ta va ta vulavula na hina va hi khansela and then xin'wanyana i ku ri loko hi ri ku tirheni um vavasati lava hi tirhaka hi tirhaka na vona u kuma ku ri loko va pfule case u ya u ya yi teka u yi sungula hansi u yi tirha hi ku hetiseka van'wanyana va voho va hetelela va vuya va fika va ku ri a va ha yi love case laha se u nga tirha muhaxi u swi vona ku ri nkarhi wun'wana ni kuma dyambu ri hisa ri ba u hi teka hi matimba ku ri ha-e n'wansati loyi leswi a nga hlangana na swona swa vava hi mani n'wi tirhela hi mani tirhela community mara ka mundzuku va vuya va ku va lava ku withdrawa case swa swi heta matimba muhaxi swa demoralize swinene swi heta matimba mara a yi give up hi ya mahlweni na vona ha vulavula na vona hi va encourage mara ku na ku van'wanyana va hetelela kuma ku ri va tibyela ku hawa musi hi mehe u karhata hi yini ha tikuma ti tinhlamulo ta swo va ku byela ku u karhata hi yini wa hi ku hi mehe swi humelele mehe um ti-challenges leti hi hlanganaka na tona ngopfu ka construction or ka field leyi nga ka yona eyi i community hi yona yi nga challenging swinene ti-challenge tona ti kona leti ni hlanganaka na tona loko swi ta ka vatirhikuloni a ni ma swi tiva ku entirhweni un'wana na un'wana loko wa ha ku sungula um tanihi ku na rimbewu ri va ri hambanini ngopfu na lava ni tirhaka na vona so van'wani va fika va ku va va lava ku vona ku kahlekahle u tele ku tirha kumbe va lava ta ku lan'wisa na kumbe u kuma ku nkarhi wun'wani wa tshika hlangana na ku rhobana nkarhi wun'wani ku phikizana so tanihi ku i tekeriwa advantage ku i e munhu wa xisati mintlhontlho kumbe ti-challenges leti hlanganaka na tona as a technician ka industry leyi nga telela hi vavasati vavanuna i ku a wu kumbe a wu kumeki va ku tshemba loko u kha u endla ntirho especially loko wa ha sungula u kuma ku loko u kha u tirha va sala hi le ndzhaku va chekisisa ku u endli swona na muyingiseri lawa hi wona makumu ya documentary leyi a wu yingiserile ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava hoxeke xandla leswaku documentary leyiwani yi humelela ndzi rhandza ku khensa na wena tanihi muyingiseri loko u endle nkarhi wa ku va u hi lomba tindleve u yingisela documentary leyi ndzi khensa mufambisi wa minongonoko eka munghana lonene fm makomba ndlela rosana rose chavalala loko va ndzi tshembile eka documentary leyi ndzi khensa na executive producer ya documentary i mani loku nga ri sesi puledi ruth maphophe loko va ndzi tshembile ku va ndzi mi tisela documentary leyi eka siku ra namuntlha tsundzuka leswaku documentary leyiwani yi kona eka youtube channel ya munghana lonene fm makomba ndlela nakambe yi ta tlanga hi ravumbirhi hi awara ya khumembirhi ku ya fika awara ya n'we eka SABC Plus na DTT Channel 8 ya SABC. Mina ndi Jara Mhlengwe Mafosi Try by Force kwala eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi hlangani hi sonto wo hetelela wa n'hweti ya Khotavuxika loko ndzi ku tisela yin'wana documentary leyi nga ta va yi langutene ngopfu na vantshwa va Afrika-Dzonga. Loko u lava ku va xiphemu xa documentary leyi landzelaka u ri muntshwa wa Afrika-Dzonga loyi a tisaka ku cinca emugangeni ku nga va ku ri hi ti-project to karhi kumbe swin'wana na swin'wana leswi tisaka ku cinca emugangeni u nga hi khumba hi ku rhumela email eka chauke tf at sabc co za gime